Na fo. O, na fo.
A mae hwnna rwan i fod. Ie. Yeah. Ac i chi gael eich dallu o'r sio. O, dallu. Dim os o'ch chi'n cael hanky fanky yn y gafn. Mae pawb yn dweud na.
Dwi'n teimlo fel Steve McQueen. Croeso nôl i Howard yn y Garage. Dyn ni yma. Yn Sioe Môn heddiw efo'r classics, vintage a tractors. Gad ni mynd i weld pwy sy'n ma te, ie? That'll do. Wel, Will Davies, ti sy'n trefnu y, y tractors a classics yn y sio yma. Pwy sydd yma? Be sy'n gennych chi yma heddiw? Wel, clwb Pemberiano yn Nis Môn yda ni. O ia. A mae'r clwb i fod yn mynd ers dros ddeugian mlynedd bellach. A dwi 'di bod yn dod i'r sioe yma, wel, ers y cychwyn a bod yn onest. Yeah. A dros y blynyddoedd mae'r adran wedi tyfu a tyfu. A beth dyn ni'n neud yn y ddwy flynedd dweitha ydy reid rhyw arddangosfa yn y prif gylch yn dangos sut mae dulliau ffermio wedi newid. Ie, yeah, ie. Yeah. Achos mae ti'n ti gallu weld bod size y tractors di newid, yn dydy? Yn hollol.
A mae faint o waith rydyn nhw'n wneud mewn diwrnod wedi newid yn aruthrol. So beth dyn ni'n neud ydy reid yr hen tractor i fewn, dwy dractor i fewn gyntaf efo gwydd, neu yeah. ar y dyrd ac yeah, i yeah, yeah. a wedyn mae gennym ni Massey Ferguson newydd yma na, efo gwydd 5 coes, yeah. sydd yn gallu gwneud mewn awr be mae rhai rei bach yma'n neud mewn diwrnod. A hefyd, gen ti cair a hen loris a trucks a bethau hefyd. Oes, oes. Bobl, ma...
bobl sydd wedi gweithio oriau ar reina yeah. yn dod i dangos nhw hefyd. Ie, hollol, ie. Wel, well ni mynd am dro bech i weld nhw gyd, yn tede? Dyna fo. Be di hwn? Austin 7, ie? Yeah? Austin 7 ydi hwn, ie. Yeah. Be di oed o?
Mae hwn yn 90 oed. 90 oed? So pryd gath o'i wneud te? Na'n gweithio hwnna allan te? 33. 1933? Ia? Be di size yr engine?
7. 700cc? Ah, ia. Four cylinder? Yes, seven horsepower. Seven horse.
Na gyd o seven horse? Ia. Ia wir?
Ia. O ti'n crancio fo, neu os na Electric na, start. Mae yna start arno fo, oes. Ne, grancio pan mae batri flat. Ie, ie, ie, ie, ie.
ie. Mae'n mae andros o, andros o glan efo chi. Pryd gest i o? Uh, dros flwyddyn yn ôl. Just flwyddyn? Ie. Yeah. Os ydych chi'n yeah.
new owner ta? Ie, ta. Faint o bobl sydd wedi perchyn o? O, sy'n ni'n beth.
Um, ar y beth sy'n ar y logbook? Wel, ar y logbook, mae'r hen logbook sy'n mynd yn ôl. O, mynd yn ôl. Yndi.

Medwyn Owen, Morris Thousand, lovely yeah, car. Yeah. Be di hanes y car ma ta? Dwi wedi brynu o yn 1987, y golwg sobor yn y fod ei gwir. Ti di wneud y gwaith dy hun? Do, do.
Dwi wedi gosod y wings a gwneud bob beth oedd eisiau. Gael ei barod i sbreo?
Barod i sbreo, ia.
Rwbio fel awr a bob beth. A beth am yr engine? Ti di ailwylio'r engine? Yna mi mater yr un engine. All right. newid i oil i. Ie.
Yeah. Dwi wedi rhaid um, points newydd a coil a falle distributor newydd. Just i, i blesio'n hun mwy na ddim. A mae'n mynd yn iawn? A mynd yn well. Faint o miles ti di wneud yn efo pan ag ysdi o? Os mae gyda fi uh, 16,000. 60,000, so mae'n bad. 16. 16. 16, ie. Ie, ie.
O, oh, gret. A da chi'n cael lot o bleser? O, oh, dan, yn wedi'ch yr tywydd, tywydd yma o'n da. Ie. Mae bleser. Be di'r siwrne mwyaf ti wedi gwneud yno? Rwy'n ddeg milltir ar ugen. O, ie. O, ie.
Ddim yn mynd â fo'n bell. Ddim yn mynd â fo off, off, yr, off yr ynys, de? Ddim lot. O, bydda, mae'n di sioia. O, mae'n di sioia. O, lyflu. Hei, wel, mae'n lyflu car, diolch yn fawr. Rwy'n gyrru The compact four cylinder. GCB ar uh, combine hefyd, ie? Ie, ie. Be di hanes hwnna gynta?
Wel, oedd tai prynu fo yn 1970 yn Extemo.
1970.
Ie. Ti'n gwybod mae'n y tai talu amdano fo? Uh, na, i ddeud yn onest. Mae siw, mae'r sis dal adra mewn rhyw bocs yn rhywle fel. Ie. Be mae rhywbeth fel hwnna werth rwan?

Dyw dwy flwydd di hwnna. Bob dydd yn dweud, ac yn mynd lot ar egdach. Ac yn mynd i'n cemes. Yeah. Be yw ti ar three days a week?
I wish.
Wel, Dafydd Davies, i weld beth dwi i wedi weld yn barod heddiw, hwn yw'r tractor mwyaf hen sy'n ma, ia? Yeah? Wedi so, hanes hwn. Uh, tractor Forza Major i 27N ydy hon. Um, Pryd geth hwn i bildio?

Oedd hi dwbl y pŵar, diesel yn hytrach na'r petrol TBO, ac startio ar y botwm. Sut wyt ti'n gallu cadw o'n stopio fo boilio te, stopio fo gorboethu? Just y radiator fan yn troi yn yma. Fan, fan electric fan neu fan off, na, off yr engine? O, off yr engine, off, yn troi off y crank yr engine ei hun. Mae hwn yn gwrdd, Nick, mae hwn wedi cael ei ail wneud hyn, di? Yndi, yndi, mae hwn wedi cael ei gwneud cyn Cyn blynyddoedd yn ôl rwan. A lle oedd y Falstons yn cael ei wneud te? Lawr yn Essex? Na chi, ia, ia, ia.
Ia, ia, o'n i'n gwybod y stuff, de. Drws nesaf i Boreham lle oedd y rally cars yn cael ei wneud. Wel, dwi'n mynd dwi dwi mynd i'n ceir, so yeah, yeah. dweud hynny. Oedd Ford New Holland yna tan o cwpl eus nôl. Be di'r tapech yma te? Tap i ddreinio'r dŵr allan o'r, or bloc. Ie, yeah, brass tap fyna. Ie, ie, ie, ie.
Do, do. A di hwn dal yn mynd, dal yn gweithio? Dal yn mynd. A lle, lle, lle nes ddo dod i, nes ti ddeud? Uh, Buckley Estate yn Bwmaris, a lle newydd. Yeah, Pwy sy'n byw efo wan?
A fi. Oh, ie, ie, ie. A be di, dwi'n dwi obsessed efo werth pethau. Be di werth rhywbeth fel hyn wan, de? Di bynnu pwy sy'n gofyn ag yn gwrando, Wel, fi, fi, fi, fi sy'n gofyn, a dwi eisiau mynd efo adre heno. O, dew, dew, dew.

Jyst i mynd lawr i'r i, i cwap a bethau. E, e, mae rhai gwreiddiol sydd yn ei ddillad gwaith yn, yn hel mwy o bres weithiau na rhai sydd wedi cael ei gwneud i fyny, ond ie, uh, yeah, mae yna gryn dipyn ohonyn nhw o gwmpas, so ie. Yeah. Ac un cwestiwn ar ôl, pam fod ddim masu? Wel, mae yna masus acw, a fo, mae yna dipyn o bob ddim acw. O, hwn bydd y ffeifryd te, ie?
Hwn di'r ffeifryd ar y funud, ie. Oh, ie, ie. Stay there, stay there. You've walked into this one. Stay there.

A Gwynedd Evans o Emyr Evans Tractors, yr ail genedlaeth sydd efo fi wan. Be sy'n gen i ni fan hyn, Gwynedd? O, mae gen i lwyth o bethau. Um, cychwyn efo'r gombain. Gombain newydd sbon fan hyn. Um, so mae yna ddarn masif i mynd ar y ffrynt na, oes? Oes, oes, ond di hwnnw ddim wedi dod yeah, oherwydd yeah, yeah. transport. Di allu dod o fe, ie.
Ie, mae hwnna'n gallu bod o 16 foot i fyny, lle. A di, di combine yn, yn, yn tynnu hwnna tu ôl ar trailer, yndi? Fel arfer, yndi. Neud, so, neud sachta. Ydy'r combine yn gallu

Yr, uh... Bob peth yn mynd fe fanna? Bob peth yn mewn. Right.
Lle mae'n separatio fo de? Wel, mae'n chi threshing wheel right. mawr o fanna sy'n troi ar ta 800 RPM. Right. Yn, yn, yn rhyw fath o falu y, y peth i fyny. Ond yeah. dyma malu'r gwair. A dyma'r gwair, mae'r ma, ma gwenydd neu'r yeah. haidd yn disgyn i'r gwylod.

Good job. Does dim digon o sbarc.
Ah, ddim digon o sbarc.
Be di oed o? Be di... 44. 1944. Yn nyrfel. Ie. Oce, rhywbeth special wan. Eric Pritchard o Llanner Chymedd yn Anglesey. Eri oed, Eric. Wel, erioed dim ar y funud, ond dyna lle ganwyd i, dyna lle dewis i fyny. A be di hanes y trac ma? 1953 Ford Thames ydi. 10 horsepower. Horledge Contractors fanna. So be o'ch chi'n neud rownd y ffermydd a bethau? Rownd y ffermydd, hau slag, calch, eh, cario llaeth, i lle llaeth a ballu yn Llangefni. A wedyn o'dd yr yym aluminium i Gaergybi wedyn. O reit, ie, ie. O'n i'n cario'r aluminium am rai blynyddoedd. A faint o'r llwyth wyt ti'n gallu cario ar y hwn? Deg cant. So beth yw hwnna, hanner tynnell, ie? Hanner tynnell. A faint o mileage ti ar y cloc ta?
Rhyw 18,000. 18,000.
Oedd o'n brysur te? Na. Na, oedd gen ti lorries mwy o faint oedd oedd? Oedd, dyna oedd oedd, ie.

Dyma fy Linda a Mark. Be di hanes y motorbike ma? Athel Lamkin.
Ie. Yeah. Um, Works BSA. Ie.
Yeah.
350?
350cc. Pryd oedd os?
What year? 64. 64. yeah.
Genuine bike.
Genuine bike. Yeah. Genuine, Incredible. Genuine bike. Nawn ni cychwyn hwn later on i cael yr uh, teimladau. This is a 19... 73. 73 MG

Caer Afans. Good day. Hael yn gwenu. Hwyl am wan.